Ergaa kana namni ani itti dubbataa jiru, namni itti haasa'uu barbaadu yeroo har'aa kana sa'aatii kanatti jechuudha shamarran hundaaf, shamarran qofaaf jechuun warra jalbaaba jechuun wanta dubartiin Rabbitti amante maalummaa isii itti namaa ibsitu. Jalbaaba jechuun waan isiin Rabbitti amante Rabbii isii ittiin jaalachiif. Jalbaaba jechuun uffata kabajaati, uffata ulfinnaati, uffata namni isa addunyaa kanarratti uffate shamarran keessaa yookaan dubartii keessaa uffata kanaan faayame Aakhirat ammoo uffata san caalun uffata faayamaniidha. Kan waan akkana kanatiyyuu jalbaaba jedhama. Ya'ni shuruuxni isaatis ulaagaalee hedduu qaba. Qaama isaa sattaruudha. Furdaa qaama dubartii uffattuu san sattaruudha. Furdaa ta'uudha. Akkasuma bal'aa ta'uudha. Faallaa kanaa taanaan hin ta'u jechuu kiyya. Jalbaabni obboleeyyan kiyya waan namni gizee ammaa baay'inaan dagate irraayi warri waan kana ilmi rabbi isinii kenne baay'innaan uummatatti iyya. Maal jedhe beektanii yoo yaadattan Jowar Mahammad gaafa amma Oromoon teenna tun qabsoodhaaf namni akkasitti hadiraa keessa jirru san maal jedhe iyyaa warri waa beeytan martiyyuu iyyaa hin callisinaa Oromoon marti dubbadha beeytosiin marti dubbadha maaliif jennaan yoo isin ka calliftan taate iyyanna nafxanyaa santu yookaan warra habashootaa kanatti iyyuu uummata keenna gurra seena waan taateef achi booda uummanni keenna waan gurra seene san dhageeffataa Kanaafuyyuu iyyaa, dubbadhaa, hin cal'isinaa jedhe. Dhugaa isaati, sah, na'am. Osoo ka namni waa beeku beekan silaa warri dhimmi ilaallatu waan kanarraa yoo ka cal'isu taate warri faallaa kanaa lallaban gurra ummataa ergaa isaanii san naqachuu dandayanii battalumatti yookaan karaa salphaadhaan waan gurra seene san hojiirra oolchuu dandayaa jechuu kiyya. Kanaaf warri waa beeytanii beekumsa Rabbi isin bira kaaye waa'ee jalbaabaa kana dubbadhaa. Khaassatan fii haadha zaman al-akhiira zamana xumuraa ka amma nu keessa jirru kana keessatti uumamaan wanni baay'ataa jira lafa kanarratti dubartiidha. Dubartiin akkuma baay'ataa jiran kana keessatti miidhaa fidanillee ni qaban, faayidaa fidanillee ni qaban. Faayidan isaan fidan maali fakkeenyaaf yoo jenne faayidan isaan fidan guddina biyyattiitiifillee akkas faayidaa guddaa qabanii guddina biyyattiitiif murteessoodha. Annisaa'u nisful ummaa jetti warri gariin. Addunyaan akkas jetti. Nisful ummaa laakinnal muslimiina maa qaaluu kadhaalika. Annisaa'u kullul ummaa jedhan. Dubartii jechuun ummata mara jechuudha jetti warri Islaamaa. Maal jedhan dubartii jechuun ummata mara. Maa bimaana annahaa ummun obboleettiidha, haadha, adaadaadha, kabajamtuudha, dubartiin islaamummaa keessatti bakka guddaa qabdi. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dubartii hedduu Qur'aana keessatti maqaa isaaniitiin yaa Maryamu qunutii li rabbiki wasjudii warka'ii ma'ar raaki'iina maqaa isaanii dha'ee Maryam jedheeni dubartoota hedduu Qur'aana keessatti Rabbi maqaa isaanii tatarreessee dubbate lima maziyyaa isaaniitiif jechuu kiyya bakka guddaa qabaachuu isaanii irraa akka ka'e Rabbi maqaa isaaniitiin dubbachuu nu agarsiisa kanaaf Wabil jumlati dhaloonni kun yoo ka badu taate diigamni ummataallee baay'innaan saffisaa deema, guddataa deema. Yoo dhaloonni kun ka tolu taate diigamni ummataa baay'innaan guddataa deema. Qaroomni ummataalleen guddataa deema. Gaafa kam? Gaafa jarri kunniin ka tolan taate jechuudha. Bakkitee kanatti ummanni kafaraa yookaan warroonni afkaara ilaalcha sirrii hin qabne diina irraa waan takka hin beekne wantoota garagaraa duula kallattii kallattiitiin nama keenya irratti duulanii ilaalcha isaanii jijjiiranii irra hedduu dubartoota argatanii jiran fudhatanii jiranii yaani wa'in tuti aksara man fidhabde akkuma rabbiin jedhu irra hedduu nama lafarra jiru yoo ka hordoftu taate yudilluu ka si jallisa yaa muhammadi kiyya jedhanii nabi muhammadin alayhi salaatu wasalaam rabbiin akkana jedhee gorfata irra hedduu nama lafa kanarra jiru yoo ka jala deemtu taate waan inni siin jedhu yoo ka qeebaltu taate ilaalcha isaa hojiirra yoo ka oolchitu taate salphinni yookaan diigama malee waan biraa walaa tazid waan ati dabalatu takka hin jirtu fakkeenyaaf Nasihaa adunyaan goote kana keessaa mee tokko fudhannee hojiirra oolchine. Fakkeenyaaf giizii ammaa kana dhala gabaabsuu waan jedhu irratti xiyyeeffatee biyyi teenya tana dabalatee namoonni hedduun dalagaa jira haa jennu. Dhala gabaabsuu yookaan dhala kutuu waan jedhamu kana irratti dalagaa jira. Laakin al-khasaara tal-cudma hoongeen akkaan biyyoota Awurooppaa yookaan dhageettan yookaan agartan marti keessantu shaahiduuna huwa tanzuruuna ilahim illaaltanii biyyoota dubartiin akka jiru dhala dhaabdeet Rabbi sodaadhaa nuu dhalaa jedhanii miila kana kadhataa jiran itti warwaataa jiran subhaanallah biyyoota akkasuma isaan keessaa dhiirri dhabame nama biyya biraa lammii biraa yookaan jiinsii biraa kan uummata isaanii shamarran isaanii irraa fuudhuuf mallaqa kafalaa jirtu biyyoonni hedduu jira yoo diqqaate biyya shan jaha si tarreessuun danda'a miila kana jechuudha idan kun marti maalirraa ka'e beeytanii Awwala karaa Rabbiin jedhe, karaa Rabbiin marate sanirra deemuu dhabanii ilaalcha mataa ifii irraa burqise sanirratti amananii isarratti qufanii hojjachuudha jechuu kiyya. Kun achirraa ka'ee wabiljumlati wannin jechuu barbaade dubartii muslimaa kabajni keessan ka dunya aakiralle qaroomni keessan ka dunya aakiralle guddinni keessan ka dunya aakiralle diinaa Rabbii keessa jira waan taateef uffata keessan hajjabachuu akka hin daganne yoo maanguddoo maruma dullattii taate malee ta achi deemte jechuu yoo ka ijoollee qoqqoyoo yoo taate malee Akkas, Nabiin alayhi salaatu wassalaam maal jedhan bakka kanatti dubartiin hedduun dogongora yookaan hoonge guddaa keessa jiraachuu irraayi takka bichaa si dubbadhe viidiyoo kiyya xumuradha. Maal jedhan aakhira ummataa dubartii mataa isaanii yookaan shamarran mataa isaanii samaa itti ol qajeelchanii hidhanii dhufantu jira jedha. Jarri akkasii sunniin jannata hin galanii jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Atu'minuuna annahu saadiqul masduuq, ergamaa Rabbii jechuun nama dhugaa dubbatu, nama dhugo'oomfamaadha. aminahu ahlus samaa'i, warra sama'aati isa amane, warri dunyaalleen isa amanee irraa bahe. Nama akkasiiti hubadhu ergamaan Rabbii aleeyhi salaatu wassalaam irra ashrafa kalqiiti, irra irra uumaa lafa kanarra jiruyyuu alal itlaaq irratti nama caalu nama akkasii sani. Dhaamsa an sii himaa jiru kun gaazexaa yookaan ammoo oduu balballoomii wahii osoo hin taane haasawa ergamaa Rabbiiti aleeyhi salaatu wassalaam. So maal jedha? Yoo mataa isii ka dubartii akkamtu dhufa jedhan? Dubartii akkam ta mataa isii samaawaatatti ol gara galchitee hiitee dhuftu jira. Akka mataan isii akka dalluu gaalaa taataa gootee dhuu deemtu jechuudha. Hee? Akkana jechuudha gaa amma mataa isii amma dalluun gaalaa gubbaa kana jirti isin mara beekaa ol laalti yookaan samaayii ol laalti jechuudha. Eh, Akkasitti ta deemtutu jira jedhan. Jarri akkanaa kun maal ta'a? galan jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Laa yadkhulna aljanna. Jarri akkanaa kun obboleettii tee taatellee Yoo haadha tee taatellee, yoo adaadaa tee taatellee, yoo aqrab, min aqrabi nnaasi ilayka, irra nama sitti dhiyaatuutii fi irra nama ati jaalattu yoo ka taatu taatellee namni, namoonni akkasii sun jechuudha, jannata hin galan Ergamaa Rabbii jedha alayhi salaatu wassalaam, salli ala nabii alayhi salaatu wassalaam, Ergamaa Rabbii irra salawaata buusi. jedhan takka jannata hin galan jedhee hin dhiifne Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam. Waan waa hundaa ol nama rifachiisa jechuudha. Walaa yajidna riihahaa inumaa jannata seenuu dhiisi hafuura jannataa saniyyuu hin argani. Wali'anna riihahaa Hafuurri jannataa sun garuu maal ta'uu wajjin? Likkii deemsa waggaa afurtamaatitti argamuu isaa wajjin garuu isaan jannata san hin galan, hafuuruma jannata sanitiyyuu hin arganii jedhan. Nama maal ta'e? Nama nama ajjeese? Moo nama badii akkatti munkara akka adda addaa dalage moo nama maasiyaa gugurdaa dalage? Maal dalagee badaa laata jennaan beeytaa matama isaanii akka dalluu gaalaatitti ol hidhanii deemanii jarri sunini. Subhaanallah. Laal, maal jedhan ammallee, wa kaasiyaatin aariyaatin. Uffattuu, ifii ammoo waan uffattu fakkaatti, ifii ammoo qullaa deeman. Naam, namni akkamitti uffatee qullaa deema? Jechuun keessan hin mala. Akki sun namni uffata haphii, uffata haphii, uffatee, uf- maqaafillee taate uffatte jechuudha. Haaf- Waan uffata jedhamu ofirra buuse, buustee jirti. Laakiin nahu haphiidha keessan qaamni isii mul'ata jechuudha. Yaanni shaffaafaa akka ta'e jechuudha. Eh, Ka keessan qaamni isii kulliin diida taa'u. Subhaanallah. Jara akkanaa kana jedhanii Ergamaan Rabbii Aleyhi Salaatu Wassalaam nu himan. Jarri akkanaa kun addunyaa kanarra hin ba'atan moo gizee ammaa kana hin ba'atan jedhan. Garuu Ergamaan Rabbii dhugaa dubbate moo dhugaa hin dubbanne. Nabiyyiin Aleyhi Salaatu Wassalaam Itoophiyaa dhufe. Ardii tam dhaqee Nabiyyiin Aleyhi Salaatu Wassalaam ummata akkanaa kana yeroo san keessa arge. Ergamaan Rabbii Aleyhi Salaatu Wassalaam nageenni Rabbii bakka jirtanitti isin mararra haa gahu.